abusuafoɔ eh, mɔkɔ aba diba real life real talk show real life ɛyɛ eh, abrabɔ asɛm ɛna eh, yɛfrɛ mpanyinfoɔ akokudamfoɔ Ahemfo ne Maalamfoɔ pastors a yɛdi nkɔmmɔ ka abrabɔ mu asɛm. Na ɛndɛ yɛ guest a yɛanya no a ne di nkɔmmɔ a ɔyɛ kamakama wati ne din de Abdul Fattah Bun Abdul Bashir Kura aka ɔno na ɔyɛ mmerante hene de ma tribe a yɛfrɛ no yɛfrɛ no Kotokoli. Na yɛma wakɔ aba. Medase me nua. Ah okay. Na ɛba ne sɛn na bɛɛma wotumi deny pregnancy a wɔanyi mu ɔba a, wɔse ɛnyɛ wɔn no na wɔanyi mu no nti no wɔmpɛ saa ɛɛ nyinsɛn no. Meda ase. Wei deɛ woabusa asɛm. Ɛwɔ mo general topic a ɛyɛ single parenting no, ɛyɛ adeɛ a ɛwɔ sɛ abrabɔ mu mmaa ne mmarima nyinaa yɛsua adeɛ fa ho. Nti ɛyɛ very good sɛ moahyɛ aseɛ ɛna yɛwɔ a different episode mu. Ɛna ɛnɛ yɛ topic no gyina sɛ ɛdɛn na ɛbɛba ama ɔbarima atumi a deny pregnancy. Ne papa mu a no, moral life, uh, depending on, doesn't matter what religion we are talking about over here. Okay. A moral life no, mm. onipa sɛ woyɛ ɔbarima na woakɔdi mpa ho agorɔ whether within marriage or outside marriage no, you don't have a right to deny the pregnancy. Nti me deɛ anka mepɛ sɛ me kɔɛni question no kakra okay. sɛ what happens for a man to deny a pregnancy okay. sɛ ɔbɛrima bɛtumi a deny pregnancy no mm. probably there is a certain reason so is it justified For a man to deny pregnancy me me question a me kɔn ni ɛdeɛ ansa ama mo nie. Okay. Sɛ ɔbɛɛma bɛtumi a deny pregnancy no ebia ɛfiri nsɛmsɛm a ɛnam ho. Now let's come to marriage sɛ mo wɔ awareɛ mu a. Sɛ ɛbɛba sɛn na ɔbarima a wo ne wo yere na ɛteɛ na woaka sɛ nyinsɛn a ɔbaa no nyam no ɛnyɛ wo dea? Ebia suspicion bi wom. Ebia wopue kɔ a wotete nsɛm bi. Wokɔ adwuma a wobɛba no na yɛ se wo ne wo yere, wo yere ne asimesi nam. Anaa wo nso wode w'ani ahu pɛn. Enti ɛbɛma w'akoma mu. Ɔno ankasa mpo no, ɔno nso wodaate ne ho in any case sɛ ebia ɔno nso yɛ saa adeɛ no a amanfoɔ accuse no. de rema wo sɛ oyere ne asimasi nam, oyere ne wei ne nam. Ɔno nso koraa mpo no, ɔngye ne ho nni. Ɔno ɔbaa no. Ɛne na amanfoɔ ɛtaa ka sɛ, sɛ nipa bɛhu ne real father, anaasɛ between a husband and wife, to define or to actually point at the real father no ebefiri ɔbaa no okay na sɛ wondi saa mpa no agorɔ outside your marriage a then there is no leg legit legitimate reason there is no cause for a husband to actually deny paternity of a child ba yɛmmra sɛ yɛyɛ muslims fo yi deɛ yɛmmra islam mu kakra Ɔbarima, sɛ wo ne wo yere te hɔ, ebia woabɛhu sɛ ɔbarima butu wo yere ho. Islam sɛ, sɛ wonni four witnesses, you don't mention it. Bɛkyerɛ sɛ woto sɛ ɔbarima da ɔyere so a. You have to. Sɛ woannya nipa baako baako four. You am bɛ hwɛ sɛ ampa ɛni a. You can't take it to Islamic court. Hai. Wo kɔ duru Islamic court a, yɛ bɛ busa wo sɛ, who are your witnesses? Okay. Now, eh, yɛ ba no saa kwan so a, ɛkyerɛ sɛ asɛm aba. Okay. Now, yɛ kɔ morally a, wo deɛ wo hu ɛna wo gye tum ɛwɔ w'akoma mu. Yes. Sɛ pregnancy wei deɛ ɛnyɛ me dea. Because wode w'ani ahu. But Islamically no, wontumi nsatisfy that requirement and justify no. You have the moral right to actually let the woman know that wonim deɛ ɛkɔ so ɛna ɔno ara nim nti akwadaa no nyɛ wo dea but still me kɔ back to islam no mm. yɛkɔ suratu room uh, eh, suratu nur astagfirullah suratu nur mm. quran chapter 24 verse 6 ɔnom no a Aya no ka kyerɛ yɛn sɛ, sɛ ɔbarima o accuse wo yere sɛ wafa w'akyi na sɛ wonni witnesses a wode bɛgyina so sɛ wei mu na ɛyɛ wo witness sɛ ɛyɛ ampa deɛ woka no yɛ nokorɛ a, ɛndeɛ ɛwɔ sɛ wo swear an oath four times before an Islamic ruling sɛ ɛbɛsɛte imam fɔ deɛ ɔmo nim Islam ho asɛm no a ɔde case no akɔ ɔmo anim no. Aya no ka kyerɛ yɛn sɛ. Wobɛsoɛɛ four times and that is your witness. Nti wotumi yɛ saa wie a, Islam ama wo kwan and decide ebi a wo mempɛ yere no biom and in that regard no wa satisfy saa requirement no a Ayah no de ama yɛn nti no you are right to actually say that child is not yours. Abusuafoɔ, wɔse woba no Islamic mu a Muslims yɛ Muslims wɔse ebia wo accuse wo yere sɛ ebia wo yere afa wo ti anaa ebia wobɛto sɛ obi butu wo yere so ansa na wode bɛkɔ Islamic court no ɛyɛ sɛ onya four witness sɛ ampa wo first one ni ɔbɛhu second one ɔbɛhu nti mpakyɛ wo sɛ ebia ohu sɛ ebia ɔnyɛ three witness yɛ na wanyɛ fourth one yɛ. Wahu. Ɛsom no, ɛno nti na ɛyɛ dɛ no. Mmara no wɔ hɔ. It doesn't deny you your moral rights. Wahu. Ba sɛ wobɛtumi de akɔ before Islamic judges na yɛbɛsɛte de ka issues no asɛm no. Who will be the judges? Deɛ wɔn gyina as witnesses during your marriage between yourself and your wife no. Wowo side, nnipa mmiɛnsa baayɛ. ɛne wo papa deɛ wogyinaa so wo papa ɛna ɔbaa no side nso nnipa mmiɛnsa baeɛ including ɔno no papa nti ɔmo na ɔmo bɛyɛ saa ɛne malam no a officiate marriage no nti ɔmo na ɔmo bɛyɛ that eh, court no a wode issue no ɛbɛkɔ in front of them no ɛna the requirement no wɔ hɔ deɛ you have to satisfy the requirement sɛ wɔn satisfy a aya no ka kyerɛ wo sɛ you can only swear and you have to swear an oath and the oath is what you are swearing four times

Ɛnhyɛɛ ma yɛ. But me me twe ho kɔ akyire sɛ Islam is not denying your moral light, eh, right because w'adwene mu wo deɛ w'ani wo de hu yɛ but witness no na wanya fa no sɛ wanyɛ witness biara nti na aya no ɛka kyerɛ wo sɛ wonni witness wo nko ara na woyɛ wo witness. Islam mma wo kwan. The only thing you can do is to swear Nti wonyɛ train na wonyɛ ɛnyɛ ɛma yɛ but you have the swearing there so yɛmfa ne sɛ wonyaa witness mpo ba wo deɛ wogye dii sɛ wohu yɛ ɛna akwadaa no a maame ne sɛ ɛyɛ wo deɛ na ɛnyɛ wo dea we are talking about marriage now nti ɛno akyire no ɛbɛba bɛka outside marriage ɛno a ɛyɛ big problem nti ɛba ne saa the swearing is the way out na Islam mfoɔ so sɛ woba bɛyɛ akwadaa no papa Because yɛwɔ Hadith mu koraa mpo a ɛka kyerɛ nkwadaa sɛ, akwadaa a ɔbɛ ɔbɛfrɛ obi papa sɛ ne real ne real father, not just daddy daddy o, sɛ wobɛgye atum wɔ akoma mu sɛ esimesi na ɛyɛ wo me papa, meanwhile wonim pefee sɛ ɔnyɛ wo papa. Yɛse going to heaven has become forbidden. to you. Nti obi a abi akwadaa bi a ɔretwa ntorɔ. Ɔtwa ntorɔ. Sɛ wei yɛ me papa nie. Me papa nie. A onim sɛ me papa wɔ baabi. Ɛnyɛ wo papa wɔ baabi. Nti saa akwadaa no koraa question mark da ne so. Question mark da no da wo so because ɛwɔ hadith a ɛka kyerɛ yɛn saa sɛ woyɛ saa heaven is is okay. forbidden for you. Okay. Nti wei no yɛ kan around the marriage couples. Okay. Now let's look at outside marriage. Okay. Na mpatsɔ wɔ mi ba o. Ebusafoɔ wɔsi ɛwɔ Islam mu before sɛ wobɛ deny sɛ ebia nyinsɛn wei ɛnyɛ wo dea, ebia na obi abutu so, oyere so, nti ɛsɛ wonkɔpɛ four witness. Ebia woanyɛ witness a ɛsɛ wonswear by Quran. Naam. Four times sɛ osei, me swear sei, manhu sɛ esimesi da oyere so. Mm. Okay, nti no with that wohwɛ saa ɛfɛ ne sɛ Islamic law no a a ɛsi yɛ ano, Ghana ha ɛde yɛ adwuma anaa? Eh Allahu Akbar eh me bra wabusa nsɛm wahu sɛ aha yɛ Ghana ɛna Ghana yɛsom biara bi wɔ ha yɛsom yɛfrɛfrɛ mu Christianity wɔ ha Buddhism wɔ ha eh, abosomsom wɔ ha ɛna Islam nso wɔ ha nti yɛ laws no yɛ yɛ yɛn practice sharia law wɔ ha nti sɛ obi betumi adi saa laws wei ayɛ adwuma no mm. ɛndeɛ nipa korɔ no ɛyɛ ampa sɛ wate islam no ase okay na it means ɛsa no ɛyɛ ɔhyɛ ɛde ma kramoni bi saa sɛ saa adekoro de na kramoni bi ɛwɔ de so ɛyɛ hyɛ Okay. In any case, this is the issue. Sɛ issue no mbaa wo so a, mm. you don't have a problem. Okay. Ebi adeɛ yɛ ka ekura mpo ho nti bi da. Mm. Nti sɛ issue no ba a ɛna wobɛhu sɛ ah nhyehyɛeɛ bi wɔ baabi ɛwɔ Islam mu a ɛnkyerɛ sɛ wofiti yɛ anɛ sɛ meyere mempɛ no biom because akwadaa no a ɔde ma me sɛ ɛyɛ me deɛ no mm. mempɛ no biom just like no no no no there are guidelines ɛna okay. there are rulings nneɛma a ɛwɔ sɛ wofa so ɛtumi ɛma saa deɛ no ɛdi mu ɛwɔ Islam kwan so. Okay. That's right. Abusuafoɔ. Ɛɛ, seesei ara no, akwadaa no a wanyini, wanyini awie o, adɛn nti na ɛyɛ a akwadaa biara a onyin a na wɔhwehwɛ ne papa kwan, ɔkɔ bɛko ne papa? Yoo, meda ase. Hmm. Me nua, wobisa nsɛm. Asɛm wei deɛ ɛmu ɔdu. Ba yɛnkɔ akyire kakra. Because eh, the first question, na yɛbobɔ ɛfa awarefɔ ɛna yɛwɔ saa child between them a ebia papa no ɛdeny but ɛba no outside the marriage sɛ girlfriend boyfriend asɛm ɛno no boy no ɔnim bebree naa ɔnim but ebia out of shame ne community mu ne colleagues obiara bɔ ne ho bɔde sɛ waware ansa na ɔrekɔwo nti ɔno ɔbɛbireki record nti na sɛ o nyinsɛ no nyɛ me dea meanwhile obiara nim around sɛ Nyinsɛn no yɛ ne dea. Islam sɛ outside marriage sex is not wrong, eh, is wrong. Sɛbe, Islam sɛ is wrong. Even all the religions, traditional religion is wrong. Christianity is wrong. Obiara sɛ ɛnyɛ. Esi. So do we say because that act is wrong and the product of that act is also wrong? No. Ɛyɛ nhyɛma wo sɛ you have to take responsibility. Akwadaa no ɛfa wo so ɛna akwadaa no baeɛ. so you don't hide behind sɛ ade no yɛ wrong nti no medwane a yɛbɛgyae me hmm. yɛgyae saa a saa nkwadaa no bɛba bɛdɔɔso wɔ community mu ɛna nneɛma nkɔ yie nti mempɛ sɛ mɛbɔ bɔ hɔ nom ma so let's get back to the the question sɛ akwadaa no a ne papa a deny no paternity onyin wie a afei deɛ ɔhwɛ n'akyi ɔkɔhwɛ ne papa That is to tell us, ɛno na ɛwɔ sɛ ɛkyerɛ yɛn how nature is. Sɛ na nature, sɛ na Nyankopɔn abɔ ne wiase no. Ɛno nti na wahyɛ da bɔ Adam. Ɔbɔɔ no wieɛ na ɔbɔɔ Hawa. Ɛna Hawa ne Adam ɛna wɔn wowoeɛ. So there is always a link between a child and the parents. Nti obi adapto akwadaa no koraa mpo kuta no as the father a, ɔnyin hu sɛ wei na ɛyɛ me papa. Community no bɛbɔ wo dede. Ebia sɛ ɛnyɛ ntɔkwa bi na aba anaa ɛnyɛ hwee, nkɔmmɔ mu, obi bɛma akwadaa no ate sɛ, wo papa bi wɔ baabi o. Ebia family no a wabɛnya foforɔ, deɛ ɔhwɛɛ no so as father no, ɛmaa no fatherly love no, ɔho ɔfɛ de no in any case. Ɔne no nyɛɛ ntɔkwa biara. Ba ntesɛm, amanfoɔ bi kɛkɛ baabi baabi ma akwadaa no ate sɛ, hɛ, papa no a wo ne no wɔ hɔ koraa mpo nyɛ wo biological father o. Nti ɔte ɛno pɛ, It is natural about creation sɛ wo instincts bɛkyerɛ wo sɛ I have to get closer to my father although the one who is fathering you now is not offending you ɔnyɛ ɔbɔne biara wo school fees otua ɔtɔ wo school bag ma wo wɔyɛ wo biribiara bi ba wonya hu sɛ hey sɛ na ɛnyɛ ɔno na ɔyɛ me biological father no that link no bɛma woahwehwɛ wo biological father sɛ wɔte sɛn o wobɛhwɛ no Saa na Nyankopɔn abɔ ne wiase. Ahaa, enti yɛntumi nkɔnhye Nyankopɔn, enti yɛbɔ kɔ anim a yɛbɛhu sɛ na, yɛ, ahaa, enti ɛne deɛ ɛbɛsi, ɛyɛ dɛn a ɛbɛtumi asi. Mm. Abusafoɔ, Real Life Real Talk Show, abrabɔ mu nkɔmmɔ na yɛdi no. Wɔse sɛ ɛɛ nyinsɛn no a maame no anaa papa no wa deny sɛ wɔngye no, sɛ akwadaa no ɛbɛnyin a, anaa ebia maame no koraa no ɛkɔware obi different, Nti no wɔbɛte akwadaa no a wanyin no, wɔbɛte sɛ ah papa no a ɔwɔ ne nkyɛn no, ɛnyɛ papa no no. Nti wo papa yɛ dɛn wɔ hɔ? Nti wɔn sɛ akwadaa wɔyɛ dɛn? Wɔhwehwɛ ne papa nkyɛn sɛ ɔpɛ sɛ wɔnkɔ ne papa no wɔmfɛn okay me papa nie dɛn no na n'ani agye. Ɛmfa ho sɛ obi na ɛhwɛ no, wɔhwɛ no as father. Nti saa na Nyankopɔn bɔɔ wiase. Saa na Nyankopɔn bɔɔ ne wiase. Nti wahu, eh, deɛ ɛsan wɔ mu no sɛ, akwadaa no a sɛsi a wabɛ discover sɛ papa no a ɔhwɛ na ɛyɛ ne biribiara, biribiara tɔ din ama no kama kama kama no, ɛnyɛ ne real father no. Morally, ne, ne, ne, ne mu, something is telling him, madamfo bi no, ɔno ne papa na ɛteɛ o. ɔwɔ saa emotional attachment bi wɔ hɔ ba wo sɛsia no wɔbɛhu sɛ you are detached although wei amforbidden o ɔmpam wo sɛ afiri mi hɔ ɔnyɛ wo ayakayakadeɛ biara but immediately you get to know the information reaches you that you have a certain biological father somewhere saa love to meet your real father no bɛba naturally nti ɛyɛ dɛn wobɛfele that kind of love sɛ ma menkɔhu me papa wokɔ na sɛ papa no koraa mpo ɔnyɛ nipa papa biara wɔasɛe mpo a you will become relieved sɛ i have seen my biological father woyɛ okay naturally you become okay sɛ ɛnɛ matumi ahu me biological father ebi a sɛbi sɛbi o sɛbi sɛbi o deɛ ɔhwɛ o no yɛ sikani mo te abansoro ofidi o ama o kaa koraa mpo a wotwi ss koraa mpo no a wokɔ ss no yɛkɔ drop o ɛkɔfa wo ba ba wokɔ hwehwɛ wonyɛ hu sɛ hei ɔnyɛ wo biological father You will ebia someday wobere kɔ wobɛtumi ani na akɔ ɛna dadaadada de wanka nkyerɛ me sɛ me papa ankasa wɔ baabi ɛno koraa mpo ansi no a no you want to hide around and find your father because that satisfaction is no more there wokɔ discover sɛ wo biological father no ɔte kiosk mu ɛɛbrɛ mpo a you become relieved sɛ mahu me biological father that natural happiness no bɛba wo mu sɛ woahu wo papa wobɛhu saa nan saag no bi aba na anigye aba ne papa ɛsere na wo nso wosere na anigye no aba na akomatɔyɛ mu sɛ ɛka ne sɛn na ɛno aba wiem sɛ ɛnɛ mahu papa no a ɔwoo me no ankasa ankasa yoo na Ɛɛ, the way ebia akwadaa no wɔ feeli sɛ ebia ohu ne papa no, nti saa ara nso na papa no nso no wɔ feeli sɛ ɔno nso ne ba wɔ biribi a wɔamese no anaa? Ɛɛ, meda ase nso. Wei yɛ, ɛnyɛ universal. It can depend, ɛɛ, ɛntumi nyɛ universal answer to this question. Ɛbɛfiri the type of father, biological father that we are talking about. Ebia saa papa no a time no a ɔdi no a akwadaa no, ɛfiri poverty ɛna ebia maame no adwane gyaa no anaa ɛfiri akwadaa no yareɛ tam no a yɛwɔ akwadaa no akwadaa no yare yare ɛnyɛ pregnancy no na ɔno gyaa yie o so single parenting over here is not naturally sɛ eh, nyinsɛ no nko ara na nipa korɔ no adwane ebetumi aba ne sɛ you have take, taken care of the child to a certain level na wa wa wadwane agya akwadaa no ne maame no nyinaa nti ebedu beebi no bibi na ebesi na ohu sɛ papa no atwe ne ho anaasɛ ebia pregnancy no kura mpo na ɔno nso sɛ mempɛ dadaada. Sɛ ɔkɔ finding ne comfort baabi a a ɔne obi foforɔ awo anya nkwadaa a, irresponsible father, ɔnkae mpo sɛ mewɔ akwadaa baabi. okay, because ɛndi n'adwene mu because wanya wanya nkwadaa ɔnkae mpo. Meanwhile naturally ɔnim o ba ɔnkae mpo ba obi wɔ hɔ Onim sɛ me ba bi wɔ baabi wɔ startee hwɛ no so that is why I was saying that ɛnyɛ universal it will depend on the type of person we are talking about obi wɔ hɔ ebia wabɛdi yie wawo nkwadaa wanya mmarima wanya mmaa ɛnyɛ sɛ ɔnni ɔbaa nti na anaa wɔnwo ɔbarima nti no ne first born no a wapo no no yɛ ɔbarima nti ɔkɔhwɛ no daabi wɔwɔ nkwadaa mmarima ne mmaa nyinaa but ɔkae sɛ ne mogya bi wɔ baabi Ɔbɛkɔ akɔhwɛ no. Ba obi wɔ hɔ, ɛmfa ne ho sɛ ɔwɔ sika o, sɛ ɔwɔ nkwadaa o, ɔnni nkwadaa o, ɛmfa ne ho. Akwadaa no bɛba koraa mpo, the fatherly love no a anka akwadaa no hwehwɛ wɔ ne hɔ no bɛdi sika. Ɔbɛbisa, oh, I've seen my daddy, oh, daddy. Ɔmma no that fatherly love no mpo. Aha, so here it depends upon the type of human being ɛna environment no a nipa korɔ no anyin afiri mu. Ebia ɔde ne ho akɔdɔm nkurɔfoɔ bi a ɔno ankasa no wasɛe ɔnni that eh, sympathy empathy biara nni ne mu ahummɔborɔ biara nni ne mu nti wahu akwadaa no a wamisi no ara no akwadaa no aba no koraa mpo he will not even show that fatherly love sɛ hmm. akwadaa afei mema me nso me show that emotion hey, so it, it depends it can be a universal me da ase abusafoɔ wɔyɛ real life real talk show eh, yɛka abrabɔ mu nsɛm Nti no wɔse wɔn sɛ ɛnyɛ obiara na ɔbɛtumi afe ne ba as bɛrima sɛ ebia ei mesi mesi mba wɔ ha sɛ yi o sɛ ɔkɔnya ɔbaa bi na ɔbaa no ɛwɔ no ma no nko adeɛ a wɔse ɛnya bɛrima biara na ɛbɛtumi ayɛ saa na ɛsi ya no akwadaa no a wɔadinaa ne no ɛna ebia because of poverty anaa because of biribi nti na wɔadinaa akwadaa no na akwadaa no wɔnyini abɛyɛ yie nti no ɛyɛ ɔhyɛ anaa ɛyɛ wopɛ a, wobɛtumi aboa wo papa anaa? Okay, so here, wo question ne sɛ, ɛsɛ fata sɛ akwadaa no, yes. sɛ wabɛdi yie mm. na sɛ ɔkɔ discover ehu ne papa in future yes. ɛyɛ nhyɛ anaasɛ ɔpɛ a ɔpɛ a wobɛtumi aboa ne papa anaa? Meda ase. Ntumi nyɛ nhyɛ da. Because you are denying the child of his natural decision. Quran kura mpo nyɛ ne nhyɛ. Ba Quran ɛka ɛwɔ Surat al-Isra mu sɛ wabil walidain ihsana. Ɔsɛ yɛnyɛ papa ɛma yɛawofoɔ. Nti wohwɛ ayɛ wei a Wobɛfa no sɛ ɛyɛ nhyɛ sɛ yɛ papa ma w'awofɔ. Ba akwadaa no nyii wɔ obi fie o, obi na ɛbɛyɛɛ ne fada. Ɔnyi nyinaa, ɔhuu obi different na ɛtetee no. Yɛantete no yie a, anka ɔnni yie. Nti ɔnyaa a different father, an adopted father or whatever, who took care of the child. Ɔsukuuluu no, ɔhwɛɛ sɛ akwadaa no bɛnya ayɛ akwadaa pa. Ɔmaa no aduane diiɛ, ɛde no kɔɔ sukuu papa, ɛguidee no sɛ wokɔ choose course a choose wei na wei wokɔ choose wei adwuma bɛyɛ den ma wo. Na waguide no ara ma akwadaa no abɛnya adwuma. Ɛna obi kɔ nkɔnsɛnti, akwadaa no abɛte sɛ, Hei, wo papa ankasa hɔ baabi o. How can this be nhyɛ? Ɛnyɛ ayɛ no a, anka yɛnka sɛ yɛbɛka sɛ no don't even bother looking for your dad but no verse no sɛ yɛnyɛ papa ɛma yɛ awofoɔ nti immediately at that time na akwadaa no adi yɛ no onim sɛ ne papa bi wɔ baabi nti deɛ ɔwɔ ne hɔ no a watete no na ɛyɛ ne papa afei deɛ wabɛte sɛ hey you have a biological father somewhere ɔkɔhwehwɛ na yɛn yɛ religion no and I, I am sure Christianity nso bɛ encourage sɛ yɛ papa ma no because papa yɛ no ɛma wo rewards and since Islam Christianity and other religions yɛ believe sɛ there is judgment day no yɛ prepare yɛ abrabɔ hanom against judgment day Nti saa mbrɛ no a akwadaa no ehu nyɛ saa ahummɔmborɔ sɛ although me papa pon me maa me maame nko ara anaasɛ ɔpon me maa a certain different father but meboaboa me ho for judgement day nti mepɛ rewards. Ɛna verse bi nso sɛ wabiliwalidaini ihsana, w'awofoɔ mmienu no yɛ wɔn papa. Enti mabehu sɛ my biological father is somewhere no, ma menyɛ papa mma no. Efisɛ woyɛ saa papa no a, ɛyɛ reward. Yɛka yɛ Islam mu koraa mpo no yɛwɔ hadis bebree a ɛka sɛ woyɛ papa ma wo papa adamfo a, ayɛ sɛ woayɛ papa ama wo papa. Enti woyɛ papa ama deɛ Wo take responsibility as a father for you no, wo yɛ papa ama no because ɔno na ɔhwɛɛ wo kɔɔ school ma wo bɛ dii yie, ɛne wo papa adamfofoɔ no a wɔn te around, wo yɛ papa ama wɔn nyinaa, then you later on find out that ei, my biological father is somewhere, is still the same. Abusuafoɔ, wɔ se pa ɛɛ akwadaa a papa anhwɛ no na akyire papa no ɛɛ akwadaa no wabɛ nyini na wayɛ ɔdefoɔ, wayɛ sika, ɔwɔ animuonyam, nti no ɛɛ Wobɛtumi ayɛ wo papa no adɔeɛ sɛ wogye heaven di a anaa sɛ woyɛ no adɔeɛ as the way a wokyɛ obi adeɛ because of papa no wanhwɛ wo but ɛntumi nyɛ must ɛntumi nyɛ force nti no wohwɛ no sɛ wokyɛ no adeɛ na siaa no wofa yɛ topic no a yɛ discuss yi Asɛm si on topic no a yɛ discuss a, ɛsi a na papafoɔ no a wɔn po wɔn mma no, asɛm bɛn na wɔka kyerɛ wɔn? Medase nti wei deɛ yɛ bɛbɔ yɛn nsɛm no ho nyaa tɔfa eh papa no a sɛ ɛyɛ awareɛ mu papa no a wo ne oyere nyinsɛn a wo dɔɔgye no Kan hu sɛ Atemmu Da bi wɔ hɔ. Ɛna kan hu Atemmu Da no koraa mpo, etumi hyɛ aseɛ wɔ ha. Akwadaa no bɛtumi abɛdi yie na woba abɛhyia no wɔ baabi sɛ me ba nie na akwadaa no apo. Mɛmfa akwadaa no ho bɔne. Ɛna sɛ ɛyɛ outside marriage nso a, aberanteɛ, hwɛ hu yie. Sɛ wo nim sɛ nyinsɛn no yɛ wo dea a, nhwɛ fɛreɛ no mbɛda ɔgya akwadaa no because you don't know the future of the child. Nyankopɔn ɔbɔɔ yɛn no, ɔbɔɔ yɛn specially and differently. Ebia saa akwadaa no a wo po no no, ɔno na ɔba abɛyɛ ɔdefo bi daakye a wo fɛreɛ kitikiti bi nti no wo sɛ ɛnyɛ wo deɛ. Wo nim sɛ ɛde nguaseɛ honhon na wo de no kɔ yɛɛ saa adeɛ no a mo yɛɛɛ no. Nti you have to be responsible for your actions. Deɛ yɛbɛyɛ biara no, yɛnka nhu sɛ ɛho mfasoɔ wɔ hɔ. Enti sɛ wonim sɛ nyinsɛn no yɛ wo dea, nhwɛ fɛreɛ ho nkɔ dɔgye nnipa, a whole creation a Nyankopɔn abɔ ama wo, na fɛreɛ bi nti anaa stigma bi nti no na wondwane because wodwane firi ho a, woama akwadaa no trauma. Akwadaa no bɛdi yɛ na sɛ wanhwɛ wo a, na community no nso aba abɛka nsɛm bi afa akwadaa no ho, ɛna wei nso kɔma community no. Nneɛma, single parenting ne nsɛm a yɛka ho asɛm yi, ebi nso tumi firi community no because sɛ mokɔtenaa hɔ officiatee awareɛ no na sɛ ɔbarima no sɛ nyinsɛn no a ɛba awareɛ no mu no ɛnyɛ ne deɛ a, moankɔ hwee the witnesses from the side of the groom and from the side of the bride, momfa ho. Ɛna chiefs no a ɛyɛ a yɛbɛtena awareɛ no ase gye ho sika ansa na yɛama kwan na yɛakyekyere awareɛ no, mommfa ho na ɔbarima no apam ɔbaa no na wapake kɔ. Ɔkɔwo a, akwadaa no nni papa. Enti akwadaa no bɛba abɛyɛ burden. Sɛ ne ti yɛ a, na waba abɛdi yie. But most often no, saa nkwadaa no, They find themselves wanting, ɔmo nnya guidance papa because he is no closer to a father nti ɛno saa so deɛ no nso no ɛwɔ community members ɛne yɛ leaders no nso nti ɛwɔ hyɛ yɛn nyinaa yɛn sua ho yie. Okay abisafoɔ ɛɛ nsɛm no nyinaa no no yɛde abɛwie yɛ ae wɔse. wei ɛkɔma community no sɛ bia mpanyinfoɔ no a mokɔ na mokɔ mokɔ witnessing marriage no ɛyɛ sɛ nsɛm bi si a ɛyɛ sɛ mo nso mo nto anɔmɔ na mo busa mu mma mo mma mmarima no mpa mo mmaa no na bia nyinsɛ wɔ mu na wɔkɔ akɔwo akwadaa na at the end no akwadaa no akɔ akɔdame obi a ɔyɛ basaa ɛɛ ɛda mo ase nyankopɔn nhyira mo mede di Mohammed Hadi wɔbɛtumi asa frɛ me American Imam meda mo ase.